जय मिथिला हम गुंजन ठाकुर अपने समस्त मिथिलावासी के गोर लगै छी आइ हम चर्चा करब एल एन एम यू दरभंगा यूनिवर्सिटी जे अछि तकरा बारेमे यूनिवर्सिटी हमे हमसभ पढ़लहुँ एखनो तक हमसभ पढ़ि रहल छी आओर हम एखन जे एग्जाम चलि रहल अछि ओ ग्रेजुएशनके जे सेकेंड सेमेस्टरके जे एग्जाम चलै छलैए ओकर जे डेट देल गेलै पच्चीस तारीखसँ ओ पच्चीस तारीखके लेल बच्चासभ जे छलैए बाहर गेल छलैए बहुत बच्चा एहन छै जे पढ़ितो छै आओर साथमे जॉब सेहो करै छै तऽ ओ पढ़ैत पढ़ैत जे छै से जे टाइम छलैए ओ डेट निकललै पच्चीस तारीखके पच्चीस तारीखके डेट निकललाक पर ने बच्चासभ अपन टाइमके हिसाबसँ गाम पहुँचलै जे आब पच्चीस तारीखके एग्जाम हेतै तऽ एग्जाम देबऽके लेल जे बच्चा गाम पहुँचलैए गाम पहुँचलाके बादमे यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मैसेज छोड़ि रहल छै जे परीक्षाके डेट आगे बढ़ैए अब एहि प्रकारसँ जे एग्जाम चलतै यूनिवर्सिटीमे तऽ बच्चाके भविष्य शिक्षा व्यवस्थाके जे एहि प्रकारक रहतै व्यवस्था तऽ बच्चाके भविष्य कतय जेतै बच्चा केना पढ़तै तऽ मतलब सेशन एहि प्रकार चलै छै सेशन एतेक लेट चलै छै जे कहाँ मतलब आब तऽ चारि सालके भऽ गेलै सेमेस्टर वाइज कऽ देलकैए बिहारोमे तऽ सेमेस्टर भऽ गेलैए तब चारि साल कऽ देलकैए अब एहिमे चारिके बदलामे पाँच साल लगतै कि छओ साल लगतै एगो ग्रेजुएशन कम्प्लीट करऽमे तकर ठेकान नहि छै तऽ समस्त मिथिलावासी के सँ आग्रह अपने लोकनि आवाज उठबियौ तमाम जे हमर छात्र छथि छात्र संग पूरा अपन तैयारी करथि आवाज खड़ा करथि अहाँ सब अगर शांत रहबै त ई सब सेशन अहिना करतै। सरकार के एहि पर कोनो ध्यान नै छै जे बच्चा के की भ रहलै य। सरकार खाली हल्ला करतै शिक्षा स्वास्थ्य क देलियै यो क देलियै। करै किछ नै छै खाली बहस करै छै। सदन मे खाली बैस क भाषण मारतै लेकिन ओ किछ नै करै छै। जबै तक जनता अपन नहि किछु विचार रखतै आओर अपने नहि सोचतै ग तऽ किछु नहि छै होबयवला तऽ अपने लोकनिसँ आगे जे अपने लोकनि यूनिवर्सिटी कार्यालयपर कॉलेजपर सवाल खड़ा करी कहल गेलै जे कॉलेज आब मतलब रेगुलर चलतै हर बच्चाके आब कॉलेज आबय पड़तै लेकिन एखनहु तक ई नहि छै सम्भव कोनो बच्चाके एखन तक कोनो कॉलेजसँ मतलब नहि छै यदि छै तऽ भाइ सभके लेल छै बराबर छै तऽ ओ नीक होबक चाही होबक चाही क्लास होबक चाही कॉलेजमे हमसभ जे एखन तक पढ़लियै आइ तक कहियो कॉलेज गेबे नहि केलियै किए तऽ किछु हेबे नहि करतै कथी करबै जा कऽ हमसभ तऽ जहन पढ़ाइ लिखाइ नहि हेतै कॉलेजमे तऽ की कऽ जेतै लोक कोचिंग पढ़ि कऽ ट्यूशन पढ़ि कऽ लोग अपन परीक्षा पास करैए लेकिन इसकुल कॉलेज तऽ तऽ बचपनसँ आइ एखन तक नहि मिडिल इसकुल गेलियै नहि हाई इसकुल गेलियै नहि कॉलेज गेलियै आब एखन ई सेमेस्टर कऽ देलकैए कॉलेजमे आ कहै छै जे आब रेगुलर क्लास चलतै लेकिन क्लास चलै तलै नहि छै झूठोके देखाबऽके लेल अटेंडेंस हाजिरी तैयार कऽ दै छै पचहत्तर परसेंट जे बच्चा हाजिर छलैए तऽ तऽ अपने लोकनि आवाज खड़ा करियौ तखन काज हेतै जय मिथिला जय मैथिली